Ka inkhel apiang hian ka nu hian min lo en thin a, entir nan football kan lo inkhel ta a, a sirah lo dingin inkhel kan tan chiah hian ka nu chu a lo tlan kual ve zelin heti hian min lo ti thin a, Mak chhuak rawh! Mak chhuak rawh! Awii ka rei leh! Ka pawlte phena biru deuh chung chuan ka thianten mark sawi sawi nil niam tia min zawh chuan a teuh lo mai hmuh pawh ka la hmu ngai lo hrim hrim. Ni mah se ka nuina thil pek thlut tak min pek erawh chu min rinna hi ni. Vawi thum lai mai drugs overdose in ka awm a, thi ngei ngei tur ka nih laiin nungdam a ka la awm hian chhan a neih ka ring tlat a ni. In thiankawm te min hmuh ula in hma lam hun ka hmuh thei ang che u. Engvang nge ka tih chuan Thian tha lo ka kawm thin a, tichuan ka nun ka hlo va, naupang te ka nih laiin ka suangtuahna zawng zawng pawh ka hloh vek a ni. Ka bula awm te kha ka thlan thiam loh vang vek a ni. Rui tak takin kan nui uar uar a, ka thiante khan zing dar hnih, dar thumah te min thlah haw a, in kan thlen chuan ka thiante chuan Mark! Mark! In in la eng ania an tih chuan hrep tak chuan ka nu la meng anih dawn saw ka ti thin. Kha maw, ka nu chu a fapa la dam tih hriat hma loh chuan a mu ngai lo tih na ni. Ka lut anga a ni chuan Mark zanin chu nuam em? Aw a nuam ka mu dawn tiin ka chhang liam puat thin. Ka belawk thei che ngem a tih chuan nu ka chau lutuk ka mu dawn. Mark nilengin zan khuain ka la hmu lo che. Khaw ngaih takin ka belawk thei che ngem ninawm ka awm angin min awm tir mai mai teh min ti buai reng mai ka room kawngkhar chu ka khar chawr a. Keimah hi ka in ring ber a. Khawvel hmun hrang hrang tlua ka zin kual a Japan ka thlen chuan Russell Metro Hotel ah chuan ka chawl hahdam a, ka lo mutthilh lai chuan zingdar thum vel ah chuan ka kawngkhar chu an rawn kik ta dut dut a, ka tho va tuk ber ah chuan tunge tih en tumin ka han dak dek dek a, Japanese promoter lo ni a, kawngkhar ka hawn rual chuan Mark in lam i biak vat a ngai, thil hman hmuah thlak tak a awm. Ka lut a, hotel phone chu la in in lam chu ka han pe ta nghal a, Hey! Enge thil awmzia? Mark, Hrilh dan tur che pawh ka hre thiam lo tiin min chhah ang a, eng nge thil awmzia sawi tawp rawh. Trap chung chuan, Mark, ka hrilh thei lo che, min hrilh tawp rawh ka han ti leh a. Mark, I nu thi Ka phone chu peiin hotel room atang chuan ka tlan chhuak nghal a. Lift atanga ka chhuah rual chuan khawlaiah ka tlan chhuak nghal a. Ni e zing dar thumah chuan motor emaw mihring pawn awm lo. Chuan Harishima Japan kawtthlerah chuan keimahin ka tei ka tei a. Ka la hriat reng chu van lam hawiin, Nu ka tih palh lutuk ka ti a. Amah vuina hun hmang tur chuan ka thlawk haw ta nghal a. A kuang hnaih chu ka hre em avang chuan a hlat deuhah ka ding a. Hla deuh hlek a en reng chung chuan ka rilru chuan, Ka nu, khawngaih in harh rawh, khawngaih in rawn tho leh rawh. A tawpah chuan hnaih tur chuan chakna ka nei ve ta a, ka va kal phei a. Ka hnaih tel tel a, ka nu kha a voikhat nan ka hmu ve thei a, a awmzia chu a hmel tha em em a, kawr var hi a lo ha a, a ngil ang mai a ni. Ka va hnaih ta a, chutah, Nu, ka chakna ber i ni. Tun dinhmun ka thlen theihna chhan hi nangmah vang a ni asin. A chhan chu min hmangaih em em avangin nunna min pe a, nang chiah hi min ring tuam chhun chu i ni. Engtin nge ka rulh ve? A chang leh ka rui a, ho takin ka nung a, thian sual te ka kawm a, ka leng chhuak a. Ka lak atanga duh kha chu min biak lawk kha a lo ni si a. Tunah hian be leh thei che la ka va ti em nu? Ka thil tih te rawn hmu ve la ka ti sin. Tunah chuan fapa tha tak ka ni tawh sin. Kan duhthlanna hian tunge kan ni ti langa, mahse ruih theih thil tih ching leh damdawi ti thin ikawm chuan tawpna a ni. Zilh tur chu a lo kal ka ni lo, ka rawn kal chhan chu ka nun tha lo ina a thlen te chu rilru natna, inzawmna keh chhia, suangtuahna hlawhchham leh thihna engvang nge kan tih chuan nawm chen duh vang mawle. Nu emaw pa emaw ila nei nih chuan i haw hunah i hmangaihzia hrilh ang che. He ka nunah hian hausakna te, larna te, millionaire nih duhna te, intlansiakna ah chak ber nih tumna te, ka inneih nia ka senso pu hruk nan leh ka chhungte chawm nan ka chak a ngai kan ti a. Thil pawimawh tak kan zir tana ka duh chu hei hi a ni. He ka nunna chhe te hi a hlu tak zet a ni. Chuan kan chhungkua te pawh mit khap kar leka ral thei a nih zia te. Tunah chuan hun kal tawh a ka cheng tawh lo. Tun hunah chengin Cape te a engzat nge tih lam a pawimawh tawh lo. Kan thinlungah hian enge awm tih pawimawh zawk a ni. Chu thil hlu tak chu hmangaihna hi ni. Tuimawi nunah rawn kalin awmzia rawn neih tir hma loh chuan hmangaihna chu thu chauh a ni.